Mintirho, Ku avanyisa ka 21 Kuteloko hi hambanile na vona, hi nghena engalaveni hi famba hi nga rhendzeleki hi ya fika eKosi. Loko ri xa, hi fika eRhoda, kutani hi hundzela emahlweni ku ya ePatara. Kona hi kuma ngalava leyi yaka eFenikiya, kutani hi nghena ka yona hi suka. Loko hi fika laha ku langutaneke na xihlale xa Kipra, hi xi bela evokweni ra ximatsi, hi kongoma eSiriya, kutani hi fika eThire, hikuva hi kona laha ngalava a yi fanele ku humesa mindzhwalo ya yona kona. Kuteloko hi kumanile ni vadyondzisiwa, hi heta na vona masiku ya nkombo, vona va tsundzuxa Pawulo hi matimba ya moya wa Xikwembu leswaku a nga tshuki a tlhandlukela eYerusalema. Loko hi hetile masiku wolawo, hi suka hi famba. Vadyondzisiwa hinkwavo va hi heleketa ku ya fika ehandle ka muti, va ri ni vavasati ni vana. Kutani hi khinsama eribuweni ra lwandle hi khongela. Kuteloko hi helelanile na vona, hi nghena engalaveni kutani vona va tlhelela ekaya. Loko hi ri hina hi ya emahlweni ni riendzo ra hina, hi suka eThire hi ya fika ePitolemayi, laha hi pfuxelaneke kona na vamakwerhu kona, hi xwa siku rin'we na vona. Hi siku leri tlhandlamaka, hi suka hi ya fika eKhezariya, kutani hi nghena ekaya ka Filipi muvuriwa-rito, un'wana wa lava nkombo, hi tshama ka yena. A ri ni vana va vanhwanyana va mune lava a va vula Rito. A hi tshamile kona masiku ma nga ri mangani, loko ku ta fika muprofeta un'wana loyi a va ku i Agabo, a huma eYudiya, a ta ka hina, a teka bandhi ra Pawulo, a tiboha mavoko ni milenge ha rona, a ku, Moya lowo kwetsima wu vula leswi, Wa ununa loyi bandhi leri ri nga ra yena, Vayuda va ta n'wi bohisa xisweswo eYerusalema, va n'wi nyiketa emavokweni ya vamatiko. Loko hi twa mhaka leyi, hina ni va muti wolowo hi khongotela Pawulo leswaku a nga tshuki a tlhandlukela eYerusalema. Kambe Pawulo a hlamula a ku, Xana mi endla yini loko mi rila hi mukhuva lowu ni ku ndzi tlhava mbilu ke? Kasi mina a ndzi tilunghiselanga ku bohiwa ntsena, kambe ndzi tilunghisele ni ku ya fela vito ra Hosi Yesu eYerusalema. Loko hi vona leswaku a nga pfumeli ku khorwisiwa, hi swi tshika, kutani hi ku, A ku endliwe ku rhandza ka Hosi. Endzhaku ka masiku walawo, hi longa, kutani hi tlhandlukela eYerusalema. Vadyondzisiwa van'wana va Khezariya va famba na hina, va hi fikisa emutini wa Mnasoni, munhu wo huma eKipra, un'wana wa vadyondzisiwa lavo rhanga, laha a hi ya rhurheriwa kona. Kuteloko hi fikile eYerusalema, vamakwerhu va hi amukela hi ku tsaka. Hi siku leri tlhandlamaka, Pawulo a ya na hina eka Yakobo, kutani vakulukumba hinkwavo va hlengeletana kona. Pawulo a va xeweta, a va rungulela hinkwaswo leswi Xikwembu xi swi endleke exikarhi ka vamatiko hi ku tirha ka yena. Loko va twa timhaka teto, va dzunisa Xikwembu, kutani va ku ka Pawulo, Wa swi vona makwerhu, leswaku ku ni madzana-dzana ya vanhu lava pfumeleke exikarhi ka Vayuda, hinkwavo i vanhu lava hisekelaka nawu. Va byeriwile ta wena, ni leswaku u dyondzisa Vayuda hinkwavo lava akeke exikarhi ka Vamatiko ku tshika nawu wa Muxe, va nga ha yimbisi vana va vona, naswona va nga ha fambi hi mikhuva ya ka hina. Kutani hi ta ndla yini xana? Hikuva loko ku ri ku swi twa, va ta swi twa leswaku u fikile. Loko swi ri tano, endla leswi hi ku byelaka swona, Hi ni vavanuna va mune kwala lava tiboheke hi ku hlambanya. Famba na vona, u tibasisa na vona, u va hakelela leswi lavekaka leswaku va ta kota ku byewuriwa tinhloko. Kutani hinkwavo va ta tiva leswaku a ku tiyanga ni mhaka ni yin'we ya leti va nga byeriwa tona hi tlhelo ra wena, kambe va ta tiva leswaku na wena u landza nawu ni leswaku wa wu hlayisa. Loko va ri vamatiko lava pfumeleke, Hi va tsalerile papila ku va byela leswi hi swi boheke, hileswaku va tivonela, va nga dyi tinyama leti tlhaveriweke swikwembu swa hava, va nga dyi ngati kumbe leswi vanhu va swi dlayeke hi ku swi tlimba minkolo, va tshika ni vuoswi. Hiloko Pawulo a teka vavanuna valavo hi siku leri tlhandlamaka a tibasisa na vona. Kutani a nghena etempeleni ku ya tivisa leswaku masiku ya ku tibasisa ka vona ma hela rini. ni leswaku ku ta humesiwa rini magandzelo ya un'wana na un'wana wa vona. Loko masiku ya nkombo ma ri kusuhi ni ku hela, Vayuda vo huma etikweni ra Aziya va vona Pawulo etempeleni kutani va pfilunganya ntshungu hinkwawo va n'wi khoma, va huwelela va ku, Vavanuna va Israyele, hi pfuneni! Munhu loyi a dyondzisaka vanhu hinkwavo ematikweni hinkwawo ku sandza tiko ni nawu ni xivandla lexi, hi yena loyi. Naswona u nghenisile Vagriki etempeleni, a nyamisa xivandla lexo hlawuleka. A va vula sweswo hikuva a va vonile Tirifomo wa Efesa emutini, a ri na Pawulo. Kutani a va anakanya leswaku Pawulo u n'wi nghenisile etempeleni. Muti hinkwawo wu endla mpfilumpfilu. Vanhu va ta hi ku tsutsuma endhawini yin'we. Kuteloko va khomile Pawulo, va n'wi kokela ehandle ka tempele, kutani tinyangwa ti pfariwa hi ku hatlisa. Loko va ri karhi va ringeta ku dlaya Pawulo, ndhuna ya nyimpi yi twa leswaku ku pfukile dzolonga emutini hinkwawo wa Yerusalema. Kan'we-kan'we yi teka ntlawa wa masocha ni tindhuna ta wona, yi ta entshungwini hi ku tsutsuma. Loko vanhu va vona ndhuna ya nyimpi ni masocha, va tshika ku ba Pawulo. Kavaloko ndhuna ya nyimpi yi kongoma Pawulo, yi n'wi khoma, yi lerisa leswaku a bohiwa hi tikentani timbirhi. Kutani yi vutisa yi ku, Munhu loyi i mani xana? U endlile yini ke? Van'wana exikarhi ka ntshungu va ba huwa va vula swin'wana, van'wana va vula swin'wana. Kutani leswi ndhuna yi siveriwaka hi mpongo ku kuma ntiyiso wa kona, yi lerisa leswaku Pawulo a yisiwa ekokolweni. Kuteloko va fikile eswikhandziyeni swa rona, masocha ma rhwala Pawulo, hikuva ntshungu a wu karihile ngopfu. Vanhu lavo tala a va landza hi le ndzhaku, va ri karhi va huwelela va ku, N'wi dlaye! Loko Pawulo a ri kusuhi ni ku nghenisiwa ekhokhorhweni, a ku ka ndhuna, Xana ndzi nga va ni rito na wena ke? Ndhuna yi ku, Kasi u tiva ririmi ra Xigriki xana? Xana a hi wena Muegipta loyi a pfuxeke dzolonga masiku lama hundzeke, ni ku yisa emananga ntlawa wa vadlayi lava a va ringana mune wa magidi xana? Pawulo a ku, Mina ndzi Muyuda wa le Tarso etikweni ra Kilikiya, Ndzi wa muti lowu tivekaka swinene. Ndzi kombela leswaku u ndzi pfumelela ku vulavula ni tiko. Ndhuna yi n'wi pfumelela. Kutani Pawulo a yima eswikhandziyeni, a khohleta vanhu hi voko. Kute loko va miyerile va ku hwii, a vulavula na vona hi ririmi ra Xiheveru a ku,